Marpati bagus sambil manarik yai yai yawani yai andai kata pang jua idaman hati hilang deh.

Ini anu, anu-anu beanuan. Uh, apa ini anu beanuan? Ini ulun terus terang haja, ini putri sampian hilang, lari. Oh, jadi ini putriku lari. Jadi balai ke putri, inggih lari, kanapa maka dibiarakan, kanapa maka ada di tangat. Ulun sudah haja jua manahan.

Lalu handak ditangkap ulih anak sampiyan. Jar ulun jangan, jangan kaya ngalih handak ditangkap. Lalu anak sampiyan tatap karas hati handak manangkap. Handak mangajar. Mun dikajar bajauh, bajauh, bajauh inya. Ulun kada kawa lagi manyasrahi. Ulun manggah hudah wayahini. Kada kaya bahari lagi. Lain jakanya ulun tu kaya dahulu. Kawa haja manyasahi. Manangkapi anak sampiyan. Wahini ulun tuha sudah. Lain kaya ulun lagi anum bahari. Ulun lagi anum bahari banyak laki. Dua puluh ampat laki ulun. Macam-macam sudah ulun rasani. Nang panjang ada jua nang handap. Cuma nang gipih nang sakit. Uh, kurang ajar ini. Ini lihat saut saja behuhulut dulu. Coba ceritakan bujur-bujur. Ayo eh. Setelah itu ulun kada kawa lagi mana menangati. Anak sampean hilang sudah. Ulun tuhuk cuma sedang mengingiau, kuriak mencari, kadada.

Kanapa ini leh ada nang lain. Ada urang nih manusia kah bangsa kapa ini. Pina aneh mahlok ini lihat. Mahlok apa garang ini. Aku jua ih. Aku jua ai. Siapa garang nih nihan. Aku nang bangaran Gungba Bagong jua ai. Kanapa garang sampiyan ada di sini. Ini manusia kah atau napa bukan kah. Manusia sabaro biawak sabaro jua ai uma lihat kanapa garang ini ini keliatan orang ini sakit lihat aku garing deh lawas garing aku disini aku dibuang orang ai burung pak burung apa garang itu itu dangsanakku he dangsanak angkatku nambakan burung pak seye udah dah. Aywa, kanapa ikam burung? Kanapa kam mambawa aku ka sini? Kanapa ma kam bawa badan ini wip wikup kupu jaslibar sampai ka sini burung? Oh, ini macam ini, aku banyak-banyak minta maap. Mimang aku sangaja tadi, talau dikajar aku tarabang,

Karna aku ada mandapat pirasat ini panyakit bagung bisa disambuhakan takacuali ada syaratnya. Syarat napa did'hai? Harus ada saurang bini-bini nang manyambuhakan yang ada itu tanda harus ada saurang bini-bini nang manyambuhakan nang ikhlas hati, nang banar-banar tulus.

Kira-kira maukah manulungi Bagong atanapi kadakah? Ai, kalau masalah batutulungan tu ulun ikhlas ai. Ulun, hah kalau macam ini kira-kira berarti mau? Inggi, ulun mau ai. Tapi seandainya Bagong ini waras, sigar bugar kambali, apakah mau manarima ini Bagong sabagai pandamping hidup? Ai, Bapikir-pikir ai dahulu. Bapikir-pikir dahulu ulun. Nang kaya apa garang harus tahu pahatiannya dahulu. Karena supaya jangan sampai tersalah pilih. Nyawa ini kita bila salah pilih bahaya. Makanya dipikirakan ai dahulu. Oh jadi macam ini. Tapi, apakah banar-banar ikhlaskah manyambuhakan bagong atami macam manakah? Kalo masalah manyambuhakan ikhlas haja pang jua ulun lilihat. Kalo masalah batutulungan kada kabaratan. Nang kaya, tapi bantuk bagong macam ini, kalo bantuk nang seperti apakah nang harus kita manulung itu. Kadada hingganya, kadada batasnya. Paribasinya ngaran manusia saparuh, binatang saparuh tatap ai ulun tulung jua. Nah ngaran batutulungan nitu. Wow bagus segala macam itu. Barti ada harapan sambuh ikam bagong. Bigas lah aku lah, ya bagu ikam bigas. Ayu sekarang kalo macam ini, aku batanya sekali lagi, apakah kira-kira tuh seandai kata bagong ini. Kira sampurna kambali bigas seperti semula apakah mau lah kira kira ini menjadi pendamping hidup ini terhadap putri kepo jesli mbarsari ai bapikir pikir jua ulun dahuluhan ulun kada sambarang jua mambilakin ini han kada sambarang pilih kada sambarang ambil bapilih dahuluhan kalu ai seandainya ulun mamilih jua seandai kata ini bagong. Timang jua diulut ulut tarima ai apa adanya jua. Oh jadi macam itu. Inggi. Tapi ulun bepikir dahulu la. Ulun pikir pikir dahulu han supaya ulun jangan sampai terjadi tersalah pilih. Supaya jangan sampai penyesalan. Makanya bila handak memilih laki itu handak belaki itu bepilih pilih ai dahulu nih han. Kada nang pilih nang pemabuk. Kada nang pilih nang mabuntot han. Tapilih nang katuju menjablay. Karena seorang beranak ditinggalakan yang menjablay han. Payah bapilih-pilih dahulu jua nen de. Apabila handak mancari laki tu pilih bujur-bujur dahulu. Jangan mancari kalangkaran. Apa gunanya tampan kalau makan hati. Oh, ai itu bisa jua ini bakata-kata. Weh, beh. Aduh. Nang panting, biar rupa jahat, nang panting satia, manarima apa adanya. Umpama kaya Bagong ni kada jadi masalah ai, nang panting hatinya baik dahuluan. Ulun kada kabaretan jua. Oh, jadi macam ini. Berarti seandai kata ihlas lah kira-kira. Inggih, kalau ini memang Bagong benar-benar juduh ulun, ulun ihlas ai. Ha, terlebih dahulu sambuhakan dahulu. Kalau masalah juduh itu gampang ini kita atur. Tapi sambuhakan dahulu. Ai wai kalo macam itu cuba jamak, ini jamak lagi badan bagong cuba japai liat ai ulun japai ai la maesak asa kada nyaman menjapai ulun la bebau uma macam macam ini bebau napa ini han enda kaya bu macam macam ulehh.

Sekarang sudah coba jang ini sekarang coba jamak ini laga badan bagong kasian lihat bagong mana rupa sudah jahat kaya burung atat maka ini hapulang penderitaan ae macam-macam burung bisa jua begaya menyambat jaku he padahal seorang langkar seorang burung jua ini hen oh bagong jangan maanggap ikam aku hanya begaya haja.

Bigas aku leh eh. Oh Bagong ikam sambuh Bagong. Ih aku bigas eh. Tarima kasih sayang lah. Eh belum apa apa sudah mengiyau sayang. Tapi lucu urang ni lucu. Tapi biar lucu kaya ni membahaya akan. Kada kawa taparak baduduan maka jabli mamusut ninihan. Ajar mengacak lah. Bajauh sambil kada mengacak ninihan. Ini nang lucu-lucu ni bisa bebahaya bah endo. Apalagi nang pandiam. Nang kaya tong kamira ni pandiam han. Jadi tahu hilang hilang mengacak ka belaluan. Ayo cuma macam-macam sampian. Ayo wah jua ini han. Nah jadi ini macam ini. Ini kan Bagong sudah kembali seperti semula. Sandai kata ini Bagong ingin kira-kira ditaring malah sandai kata Bagong ingin baik

Matan nang kaya buak ninihan. Tapi bujur kaya diulun sayang haja. Kawa haja dipamirakan kena kapamiran. Umailah handak dipamirakan aku hai. Suai ni masuk langka. Ngalih mancaran kaya bagung ni ngalih. Kaya ni bila di pamiran kena ulun pamirakan, ujar ulun kini ada buak lapas, buak langka. Umbai lah iman tang rupa jahit disambat buak aku ayo meri maras aku hiih. Ae bagaya banar ae bagung ae nang nihan. Ae jadi macam ini. Nang pandiran tadi ulun kada jadi masalah, masalah julu. Kalanmang itu bagung juduh ulun, ulun tarima dengan dua belah telapak tangan tarbuka kang mas. Tapi dahulu lah, ini sementara waktu. Ulun handak babicara dahulu sampiyan lawan burung paksijai udara ninihan. Huh, apa itu? Kalau masalah jodoh bagung ni kada kabaratan, tapi ada syaratnya. Oh, jadi ada syarat. Oh, kira-kira syarat apa itu? Ini macam ini. Ini syaratnya kada kada kada berat oh jadi syaratnya ibarat nang ringan haja apakah amas intan apa segala macam kalau uang kami memang belum memiliki kalau umpama harta kami kada mempunyai harta jua malum lah kami ni urang susah lihat bagung urang susah jua tinggi ulun kada mandang harta ulun kada mandang. Huh jadi kada mamandang harta. Kalau duit pang, ulun kada mandang duit jua. Duit tu kada mambahagiakan. Huh karamput. Apabila itu ada urang bakata-kata duit kada mambahagiakan itu karamput. Coba mun kada baduit kira-kira kada bahagia. Makanya samalam kan aku ada mandangar di facebook, itu bibinian bapander ujarnya duit bukan sagala-galanya.

Oh sagala galanya parlu duit pintara eh. Coba ikam kada baduit taungut habisnya sudahan. Handak maruukar aku kada kawa misalnya harusnya kada usah diucap nang kakaya demitu. Ai, kanapa bamamai ka sampiyan? Akad ai aku kada bamamai. Aku manduk bawa kumintaran tadihan jadi asa tapanasi sadikit. Anu ja. Duit tu bukan sagala-galanya ujar. Tapi sagala-galanya parlu duit. Wah ini mun ka pasar tu. Wah ini di wc bakamih haja bayar. Han, pada bakantut haja lagi nang kada bayar. Ayo, kada parlu duit lah kira-kira. Ai, kanapa macam ini sampiyan jangan baemosi lah. Kada aku kada emosi. Aku pina asa anu banar tadi sadikit saja panas. Kanapa maka boleh Bapandir macam itu kada sasuai lawan tawas tuh, kada sasuai. Duit bukan sagala-galanya jua mun kada baduit. Kawa nukar miak miak lamak, maka miak guring wahini larang. Ayo, kada baduit kawalah kira-kira. Anak itu jangan lagi baucap nang macam itu. Duit bukan sagala-galanya ujar. Ini macam ini. Ya sudah. Jadi macam ini aku ba anu banar sedikit tadi kan lalu macam ini jadi apa syaratnya tadi bagong diterima mu ini jadi pendamping hidup di wika boja sumber sari harus ada syaratnya apa syaratnya ai ini syaratnya harus maamanakan negara kami dahulu oh jadi harus maamanakan itu negara nah Ini macam ini. Ulun tadi kada sempat menanyakan, sampian itu nagara apa? Eh, ini nang nagara kami itu nang pelabuhan ulakan tanjungan ma jakarta. Ha ini, kawitan sampian pang siapa? Itu nang pangaran itu prabu cina karana mahaji sentang bergewe.

Urang sudah tarjadi paparangan kada baranti siang hari malam. Itu lit banyak sudah nang korban, banyak sudah nang mati. Ada jua nang pagat gulu. Kan macam-macam ai. Ulun lihat sakit hati mandangar. Kanapa jadi sampai macam itu tarjadi paparangan. Dulu itu caritanya macam mana. Pada dahulu kala macam ini, itu ada seorang jin gundi wijaya. Ingin maminang di ulun. Lalu ulun kada manarima. Ulun mungkin jodoh ulun belum ada terhadap jin gunda wijaya. Oh jadi banyak miso. Lalu ini kada ulun kada ditarima. Itu ternyata itu jin gunda wijaya. Ujarnya bila kada manarima kada kujamin keselamatan. Lalu disitu terjadi peperangan. Lalu disitu diadakan sayembara. Apabila kau mengalahkan.

tapi sulit dijilanakan. Bagong, apa ikam kawa manyanggupi kah Bagong? Ai bapikir-pikir ai dahulu hen, mun pacang bakalahi pang nih hen. Iya Bagong nih tatarangan kita nih pacang bakalahi Bagong ai, hati-hati ikam. Maka Bagong ai nih nang dihadapi nih Jin Guna Wijaya kada main-main ini. Bapikir dahulu nih.

ai jadi ulun kada pakaian dah ai, yah bagong ini aku ada pakaian niat kusimpan ni nang mamakai ikam aja pang nang pantas lagi. Kada baju partai kalu he. Oh tasarah ikam manuga-nuga baju partai kah baju apa kah. Yo pakai sekarang. Ai wae, oh pakai lah he. Nah cuba pakai. Jadi rupanya ini bagong setelah di dibari itu oleh baju oleh burung pekse jawa utara. Lalu ini bagong ini kambali telah dipakai baju inilah bagong marupa ini seorang satria nah liat langkar jua kira kira rupa ni liat an ada menyangka liat aku aye langkar pada aku, aku mah kaya burung liat tapi ayu kada papa.

Oh jadi itu ngaran ulun. Yah mimang macam itu. Ai kamana si bagong tadi kamana kaya buak tadi kamana. Oh bagong sudah kada ada lagi nang ada hanya lagi di bank bank itu ari agung lah budan. Atau bisa disebut bank bank ari agung lah budan basi karna ini bagong. Kaina tahan lawan besi. Ini ditimpas disuduk kada mampan kaina patah wasinya habis ai sudah. Ayu sekarang ba ini bang bang ada ikung labudan. Inggih apa apa ja sampian ya ya toh kira kira siapkah sudah maamanakan.

Oh jadi macam itu ati mas, yah kang mas karna kada bagus deh kalo sampiyan maya aku kakang karna sampiyan labih tuha dari pada aku, ada dalam sajarah sampiyan nang paling tuha jadi aku nang manggil sampiyan kakang aih ati mas burung paksa jaya utara ulun kang bambang ariagung labunan ya tuh ya tuh.

Ai, ulun kanjang ramba. Anak bos, ini ikam kamana lihat kutunggu-tunggu kada datang. Tarnyata ikam datang lawan urang lihat. Ini ada dua urang, saikung kaya burung, saikung langkar. Tapi nang langkar ni kira-kira dalamnya kaya buak jua ni. Ini tawasnya pina lain lihat. Ai, Ini urang yang handak maamanakan ini nagara pelabuhan ulakan Tanjungan Majakarta kanyang rama. Oh, itu macam itu. Tapi hadang lu dangar caritaku. Setelah ini lihat, ini burung pak saja yang udara ini kenapa ini. Ini burung yang yang membawa ulun ke sana ke harapan ini urang. Lalu ini urang Waktu itu masih dalam keadaan sakit, dalam keadaan tarbaring, lalu ulun bisa manyambuhakan. Asalnya kada kaini pang urangnya lihat, kaya kaya buak urangnya lilihan. Huh, kada papa, aku kalah salah macam itu kada papa. Lalu tujuannya ka sini ingin ja mambantu, ingin maamanakan nagara kita, yaitu nagara Pelabuhan Ulakan Tanjung Mambay Jakarta di tangan itu nang bangaran Jin Gunda Wijaya. Oh jadi ini ingin memamanakan jua inggih. Oh jadi kalau macam itu lebih baik suruh masuk ha dulu ini orang. Ini dulu suruh istirahat lu suruh minum-minum. Ada suruh makan nasi bungkus ke Johan. Inggih, apa po jadi sampian? Ya kita beristirahat ha dulu macam ini. Ah kita bumanda mandak satumat tu uluan. Ah bawa bawa minum-minum dahulu jua kita sebelum ada yang pindah panas-panas dinihan bawa baistirahat dulu. Ah kita minuman dahulu panonton panonton aina nihan. Ah untuk panonton minuman ha saurang jua. Ah itu.